Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke entel alimul hakim Subhaneke la fahme lena illa ma fahemtena inneke entel cevadul kerim Muhterem ve aziz cemaat, mubarek cuma künleriniz hayırlı olsun inşalla. Bugün pek müim mevzularnı mında laf etecekmiz, çünki bilesiñiz, endi Zulhicce ayı yaqlaşa, Şimdiden edi bizim hacı adaylarımız hazırlıqlarını köreler ve tabi ki o mubarek yerlerge baracaqlar, hac degen ibadetni, balaban ibadetni yerine ketirecekler inşalla. Allahu Teala o ibadetni cümlemizge ketirmege nasip eylesin inşalla. Endi hac degen laf, hac degen laf aslında arapçadan baqamız vaqıt yani böyle müim olğan yerlerni, qıymetli olğan yerlerni ziyaret etmek Manasına kele. Din tarafınan baqamız vaqıt, tabiy ki, bu Kâbeni belirli bir vaqıtta barıp ziyaret etmek, Arafatta turmaq manasına kele, yani hac ibadetini añlata. Ne içün? Çünki hac, çoğumuz bunı farqlı şekilde añlay. Aslında namazdayin, orazadayin Zekât tayin pek müim bir şeydir. O, bizge farzdır. Ve kimin küçü yetse, kimin öyle bir ahvalı olsa anda barmağa, tabi ki, Allahın bu davetine icabet etmesi kerek, yani ketmesi kerek. Ne içün? Allahu Teala Quran-ı Kerimde bizlerge onıñ farziyetini açıqlay, Estaizu billâh, dey ki, Ve lillâhi alen nâsi hiccul beyti men isteta'a ileyhi sebilâ. Yani, aslında, Allahnıñ haqqıdır bu, kimın küçü yetse, kimın qudreti olsa, em maddiy, em sağlıq tarafından, tabiy ki, barıp hacnı yerine ketirmesi kerek. Bunıñ yanında men sizge aytam ya, hac degeniniz vaqıt, işte, bizde daa ziyade nasıl añlaşıla, deyler ki, işte, hacğa bir tek endi qartayğanda adam barar dep, böyle bir tüşünce bar. Hacci degeninde aqlımızğa böyle, Endi esli başlı bir adam, böyle saqalçığı bembeyaz, böyle bir hacı dep kele. Yoq, aslında dinimiz boyunca ne qadar, ne vaqıt böyle bir çareñ olsa, onı yerine ketirmek kerek. Yaşqa baqmamaq kerek, çünki sozasıñız, kimniñ ne qadar yaşayacağı belli degil, birincisi. Ekincisi, işte bizde pişkenlik degen şey işte keldimi adamğa, işte qızlarda farqlı, balalarda farqlı, amma balalarına aytsaq, bir on beş yaşına keldimi pişkenlikke, Ondan berli ne vaqıt çaresi olsa, tabii ki, hacga ketmesi, tırışması kerek. Öyle bir çare oldumı, o zaman o farzını yerine ketirmesi kerek. Çünki, aytqanım kibi, hac, işte, namaz dayın, oraza dayın farzdır. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdı? Bu hadisni er kes bile. Ayta ki, Buniyel-İslâmu alâ'l-hamz. Şehadet en la ilâhe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü ve iqâmet salâ ve itâiz zekâ vel haccu ve savmu ramazan, yani İslâm beş şey üzerine quruldı, dep buyura Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eñ birincisi, tabii ki, şehadet. Ondan soñ işte onıñ astında olğan şeyler, işte şehadetni köstergen şeyler nedir? Birincisi, namaz qılmaq, oraza, zekât ve hac. Bazı rivâyetlerde de, Vel beytül hacci men istataâ ileyhi sebile dep keçe, yani kimniñ küçü yeter hacğa barması dep aytıla, bazı rivayetlerde, yani kerçekten hac muslimannı musliman yapqan ve kerçekten üzerine balaban bir farziyeti olğan bir ibadettir. Onıñ içün biz bunı iç bir vaqıt aqlımızdan çıqarmayıq. Hususan bizim milletimiz namazda, orazada pek böyle qattı, elhamdülilâ, Namaz, namazda cemaat çoğala. Orazanı endi baqqan vaqıt namaz qılmasa da orazanı tutqan adamlar illâ ki onı yerine ketirmege tırışa. Elhamdülilâh, yahşı. Amma zekât meselesinde ve hac meselesinde böyle bir añlayış daha yoq. Biz añlaycaqmız ki, kerçekten zekât da, hac da, namaz kibi, oraza kibi aynı şekilde pek müim ibadetlerdir. Bunıñ yanında. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bilesiñiz, bir kere ömür bile bir kele hacnı yerine ketirdi. Biz de oğa Veda hacı dep, onı daa ziyade bilirsiñiz, Veda hutbesi dep böyle şey eşitkensiñizdir. Kerçekten Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soñ hac, hacnı yapqandan soñ, er kesniñ köşken soñ ömrü, ömründe bir kere yaptı. Ve aslında, mına bütün bu ibadetler, eger namaz olsun, başqası olsun, onlar çoq şey yapılması kerek, amma hac meselesine kelgen vaqıt, insanğa ömründe bir kere farz, muhterem cemaat. Yani kerçekten ömründe böyle bir, kimın çaresi olsa, Kimniñ küçü olsa, ömründe bir kere hac yapmaq farz ola. Bir kere. Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaptı ve o bizge buyurdı, yani ömürde bir kere qılınması kerek olğanını. Bunıñ yanında baqamız vaqıt, muhterem ve aziz cemaat, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ibadetni yapqanı vaqıt, Bazıları farqlı şekilde bekim añlaya bile, mına hac adayları kim barsa, biliñiz ki, bu bir turistik bir böyle kezüv degil o. O qıyın bir ibadettir. Kerçekten zahmetli bir ibadettir. Çünki dinimiz boyunca zahmetsiz rahmet olmaz. Onıñ içün Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına şu hacğa niyetlengeni vaqıt, hazırlanğanı vaqıt Hazreti Peyğamberimiz Allahu Tealâğa dua etkendir, degen ki, Ya Rabbi, maña Mına niyetlendim men hacğa barmağa, bu hacni maña qolay eyle, dep o şekilde dua etkendir. Çünki kerçekten hac ibadeti, bu turistik bir kezüv degil, bu Allah'ın rizasını qazanmaq içün bazı yerlerni ziyaret etip, bazı ibadetlerni usuluna köre usulına köre yerine ketirmektir. Endi haçniñ faydaları aytqanımız vaqıt Haç süresinde keçe. Haç süresinde aytıla ki, bilesiñiz, Hazreti İbrahimnen alâqalı bizde Kâbe. Çünki Hazreti Ademden başlay, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail degendayin. Ve Hazreti İbrahimge Allahu Teala Quran-ı Kerimde mealnen bu şekilde emir ete, dey ki, mına işte, Allah'ın evini qurduñ, onıñ etrafını, Temiz tut dep buyura. Ne içün? Adamlar hacğa kelsin ve mında olğan yararlardan yararlansınlar, qurbanlarını çalsınlar dep böyle bir ayet bar. Ne içün? Çünki kerçekten hacniñ bek balaban yararları bar. Şimdi onlardan söz etecekmiz. Tabi ki, birinci yararı nedir? Bu dünya meselesi bizi er vaqıt böyle bağlay. Er vaqıt dünya meselesi bizni yahşı etip bağlay, nedir o? Mal, servet. Er vaqıt cıyamız, toplaymız, toplaymız, toplaymız degendayin, Hasan Basrige sorağanlar, degenler ki, dünyanıñ eñ hayırlı adamı kimdir dep sorağanları vaqıt, o da degen ki, Saran, cimri adam. Ne içün öyle aytasıñ? degenler. Çünki o dey, ömür bile özüñ ölümini beklegen adamlar içün para toplay, dep aytqanlar. Bizde de bazı vaqıtlarda biz unutamız mına çare solğan degen meselesini. Kerçekten çaremizni yahşı bilmek kerekmiz ve mına bu mal sevgisi kerçekten de bir yerden nefsimizni toqtatmaq kerekmiz. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyura? Peki insannıñ eki dere qadar, Balbanıñ eki dere qadar malı, mülkü olsa, altını olsa, üçüncüsini ister, dep buyura Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnsannıñ mına şu nefsini, şu köñlüni, bir tek közlerini topraq toyurır, dep o hadiste keçken laf. Dep buyura Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mına hac kibi maliy ibadetler bizlerge, yani kerçekten dünya malından daa da müim şeyler olğanını unuturmay, onı bizge añlata. Bunıñ yanında, tabiy ki, hac meselesi pek müim. Ne içün? Çünki hacğa barğan adam anda barğanı vaqıt diniy duyğuları qavileşiy. Ne içün? Ya Mekkege barasıñız, tüşüñiz, mına, Hazreti Adem dedim, Hazreti İbraim dedim. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemniñ yürügeni yollardan yüresiñiz. Qurannıñ engeni o mubarek yerlerni, sahabelerniñ mezarlarını, er şeyni anda köresiñiz o hac yapqañız vaqıt. Ve bunları körgenden soñ, tabiy, Peyğamberni sevgen adamlar. Müslümanlar oğa ümmet olmaq istegenler, anda pek balaban küçlü bir imannen, yani energiyanen böyle tolalar. O, o öyle bir yer anda. Ve hac degen şey o taraftan pek müim. Yani kerçekten diniy bilgilerni de gavilleştire, çünki sen kitaplarını oqumaq bir, anda barıp da körmek, şeadet etmek, o bam-başqa bir şey. Bu yanında, tabii ki, Hac insanı qıyınçlıqlarğa alıştıra. Çünki, aytqanım kibi, qıyın bir ibadettir, qolay bir ibadet degil. Hem qorantadan ayırılasıñız, hem de anda bayağı bir vaqıt qalasıñız, yapılacaq çoq şeyler bar, yürülecek çoq yollar bar degendayin, onları keçesiñiz. Ne qadar qıyın olursa olsun, amma eñ müimi, bu, menim aytqanım, böyle fizik taraftan, Qıyınçlıqlar o qadar qıyın degil. Asıl qıyın olğan şey, kerçekten hacnıñ hac olması içün anda kimsege zarar bermemek, kimsenen qavğa etmemek, kimsenen tartışmamaq, kimseniñ haqqına kirmemek degen şeyler, işte, asıl ağırlıq olğan şeyler bunlardır. Ve asıl ağır olğan şey, bu ihlâs degen şey. Añlamaq, ne añlamaq? Men mında Allah rızası içün keldim. Men mında, a, mına bir barayım, keleyim, bir saqal cibereyim de, ondan soñra hacı dep bilsinler, meni er kes saysın, sevsin dep onıñ içün degil. Allah rızanı qazanmaq içün keldim men mında. Ve çoğu vaqitlerde ola böyle bir durumlar, adamlar hacga hazırlanalar, Er keske aytalar, O, mına, bilesiz, mana Raim hacğa baracaq, Raim hacğa baracaq, bütün soylar, bütün er kes haberi ola. Ondan soñra da, bilesiñiz, bizde böyle bir, aslında din boyunca da doğru, amma bir adet de bar bizde, nedir, hacğa barmağdan evel er kesten helâlleşmek kerek degendeyin, bütün helâlleşmek kerek. Endi adam ala, o ömründe bir kere körgen adamğa barıp da helâlleşecek. Ya deyim, ne ne yapaysız anda helalleşip? Yani sanki tekrar bağışlarız beni kösteriş kibi ola. Alla muhafaza! Bunlardan uzaq turmaq kerek, çünki o ihlâsqa sığmaz. Men, çünki ne aytalar, meselâ, barasıñ ta uzaq yerlerge, daha uzaq yerlerge barasıñ, iş içün, başqa şey içün kimsenen helalleşmeysiñ, amma hacğa kelgeni vaqıt er kesnen barıp helalleşesiñ, er kes öz-özüne, yani er kes nefsini bile bir tartsıñ. Yani barmı anda bir kösteriş, yoqmı? Eger kösteriş olmasa, men sözlerimi artqa qaytaram, o, anda ihlâs bardır. Amma barsa tekran çıqana menim hacqa barğanımı bu er kes bilsin dep öyle bir şey barsa, bir motluq barsa, o zaman, bilesiñiz, öyle şeyler, öyle kösterişler hem hacnıñ, hem namaznıñ, hem başqa ibadetlerniñ de savabını bayağı bir tüşüre, muhterem cemaat. Onı da tüşünmek kerekmiz. Ve aynı şekilde Yani, hac bir yoldur, bir hayattır. Nasıl ki biz ömrümizde bir yoldan keçemiz ve anda hazırlanacaq özümizge eñ balaban şey nedir? Hacğa barğanız vaqıt, taqvadır, başqa bir şey degildir. Ve hacılarımız buna şunı tüşünmesi kerek, kimge qaysı podarka alacam, ne yapacam degen şey, onlar bir çetke qalsın. Asıl niyetleri taqvanı

Allahu Teala. Kim o aylarda hacga niyet eterse, hac esnasında apaylarğa yaqlaşmasın, günah sayılğan davranışlardan yönelmesin, qavğa etmesin degen mına añlatqanımız şeyler. Çünki asıl zor olğan tarafı mına bu, özüni, nefsini hac ettirmek. Bunıñ yanında, tabiy ki, hac insanğa neni? Mahşer kününi atırlata. Anda barğan adamlar, bilesiñiz, İhram degen şeylerni kiyeler. Aynı mahşerde olğanı kibi toplanalar ve dualar eteler. Biz ölgenimiz vaqıt aynı şekilde olacaq. Epimiz bir yaşta toplanacaqmız ve içimizden bir şey keçecek, Ya Rabbi, günahlarımızı afu eyle, bağışla. Hesabımızı qolay eyle dep, bir tek o keçecek, ağalarım. Aynı şekilde de anda hacca olğan adamlar, Arafatta vaqfe yapqanlar, çünki, bilesiñiz, hac Arafattır, dep buyura Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte anda, işte bunı yaşamaq. Anda bu ölümge bir hazırlıq, bir yol, bir yaşayış yolu ve soñunda bir hesap bermeni tüşünmek. Asıl haccınıñ manası da mında pek. Sağ olunır muhterem cemaat. Endi tabi baqan vaqıt başqa faydalarından hac İslâm qardeşligini bizge añlata. Çünki Quran-ı Kerimde buyurula, er vaqıt biz o ayetni oquymız, Estaizu bilâ, İnnemel mü'minûne ihve dep. Yani bütün müslümanlar nedir? Qardeştir. O qardeşligini siz anda köresiñiz. Çünki anda barğanıñız vaqıt, Qarası da, beyazı da, er türlüsi anda bar. Er türlü musulmannı anda köresiñiz. Ve nasıl ki, mına mahşer deyim ki, bazı vaqıtlerde öyle ola, uzun vaqıt körüşmegeñiz insanlarnı anda Allah rast ketire köresiñiz. Meslâ, eski vaqıtlarda birlikte bir yerde yaşağanlar, Uzbekistanda bir yerde yaşağanlar, anda barıp, qaç yıl keçti, körüşkenleri bar. Allahu Taalâ körüştire. Bu da bizge neni ögrete? Biz bu dünyada insanlarnen kim körüşken olsaq, öbür dünyada da aynı şekilde körüşecekmiz. Aynı şekilde Allahu Taalâğa da nesini, hesabını berecekmiz. Onıñ içün, onıñ içün alıp da mına, ne yaparsıñız yapıñız, mına hac degen şeyde, bu qul haqqı degen şey, ağalarım, pek müim, kimseniñ qul haqqına kirmey kerekmey, çünki oña da kelecekmiz, yani Çoq gunahlar, bütün gunahlar bağışlana dep aytıla, amma qul haqqını bilesiñiz, bağışlaması çoq qıyın. Ne vaqtqa qadar? Siz körüşmegenceye qadar. Onıñ içün hacda da biz bir-birimizden anda körüşemiz. Ve, tabiy, baqqanımız vaqıt, eñ müimi tarafı, aytqanımız kibi, tabiy ki, hac ne yapa? Günahlardan temizley. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyura, Kim Allah içün hac eder ve hac vaqtında yaman sözlerden ve Allah'a qarşı kelmekten saqınırsa, anasınıñ onı doğurğanı künki kibi hacdan qaytar, dep buyura. Ağalarım, mında müim bir şeyni añlamaq kerekmiz, o da nedir? Baqıñız. Aytqanım kibi, bir kul haqqı meselesi olsa, mında alimler eki şekilde aytalar, bağışlanırmı, yoqmı? Bağışlanmaz. Adam zekâtını bermegen olsa, barsa, hacını yapsa, onıñ zekât borcu tüşermi? Tüşmez. Normal dep öyle baqañız avt, fıkıh boyunca. Amma mında başqa bir tarafı bar, nedir ki o? Allahu Teala ne ayta? Dey ki, Men bütün günahlarnı afu eterim, dey, şirkten başqa. Kerçekten işte o mümitnen, o niyetnen ki, Hazreti Peyğamber de sallallahu aleyhi ve sellem ne ayttı? Dedi ki, kim hacğa barsa, anda qaytqanı vaqıt, anasından doğğanı kibi ter-temiz Qayta de buyura. Yani bu qadar daa insan bu yaşayışta ne istesin? Epimizniñ hataları bar. Hazreti Peyğamberniñ sallallahu aleyhi ve selem buyurğanı kibi, Küllü beni Ademe hattâun ve hayrul hattâine tevvâbun, Bütün ademoğulları hata işler, dep buyura. Biz de kerçekten de hata işleymiz ve onların temizleme yolların dan birisi, tabii ki, hac ibadetidir. Bu, ağalarım, pek müimdir. Ve, aytqanım kibi, anda bu temizlenmey keçmek içün o vaqıtta günahlardan uzaq turmaq kerekmiz. Bu meselenen alâqalı mına şimdi baar keldi, etrafnı köresiñiz, haşnen alâqalı bir hadiseni añlatmaq isteyim. Bir kün Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir deveniñ üstünde kete, arqasında da,

Ondan soñ kene ana o qozu elişe, Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem onı alıp ta ne yapa, başına aylandıra ve ondan soñ oña dey ki, Ey, dey, qardaşımnıñ oğlu, dey, öyle bir kündir ki, bu künde her kim qulağına, közüne ve tiline saip olursa, günahları bağışlanır, dep buyura. Yani bu hac esnasında olğan şey. Mına şimdi de, ağalarım, tabii ki, hacğa, Barğanların Allahu Taalâ yapacaqları ibadetler qabul e mabul eylesin. Baar keldi, biz de közümizge, qulağımızğa saip çıqmaq kerekmiz. Etraf qa baqanız vaqıt kerçekten bu taraftan balaban bir imtihandan keçemiz. Eski vaqitlerde böyle añlatılar ya, Amazonka degen apaylar bar edi, oñlar ne yapa ediler, aqaylarını tapsa öldüre ediler, onıñ canını ala ediler. Şimdiki vaqıtta baqanız vaqıt öyle apaylar bar ki, bizim maneviyatımızı öldüre. Bizim iç dünyasımız, bizim sevaplarımızı yoq eteler, onıñ içün biz de er vaqıt musulmanğa yaraşacaq şekilde, bir tek hacda degil de, er vaqıt olğanı kibi, közümizge, qulağımızğa, tilimizge sahip çıqmaq kerekmiz, muhterem cemaat. Bunıñ yanında başqa bir hadis-i şerifte Arifinen alâqalı, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta ki, Şeytan, şeytan, eñ ziyade Arife kününde, Arife kününde zelil ola. Yani eñ qıynalğanı, şeytanın eñ qıynalğanı kün Arife künüdir. Şeytan, bir bilseñiz ki, nasıl ki hacılarğa, mına hacğa baralar da, nasıl ki hacılarğa ilişe ana o şeytan, nasıl ilişe? Çünki barğanıñız vaqıt başlana dünya meselesi. Aa, anda barğanıñ vaqıt ibadet tüşmek kerekmiz, biz aşını, suvunı. Ondan soñ anda barasıñ, ibadet etmek kerek Kâbe yanında. Aa, endi qaç kün qaldı, mına qaldı, bu ediyelerni almaq kerek, er keske ediye ketirmek kerek, falan filan degen şeyler, bunlar ep şeytandan, şeytandan hacılarğa bile ilişkeni şeyler. Amma hac Bir tek öyle bir ibadet ki, kerçekten anda ne yapalar hacılar? Şeytanı taşlaylar. Bir tek hacda şeytan taşlana. Ve Arefe aytılğanı kibi, şeytanıñ eñ zelil, eñ böyle qıynalğanı künü sayıla. Endi, muhterem ve aziz cemaat, hacnen alâqalı aytqanımız kibi, Hazreti Peyğamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, yaşamında onı bir kere Nam hacnı yerine ketirgen edi. Eki, üç, dört kere yapmaq güzel bir şeydir, amma onlar nafile sayıla. Ekincisi, üçüncüsü, dördüncü, endi nafile sayıla. Onıñ içün bazı alimler aytqan, aytalar ki, alıp da ekinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kere barmaq yerine, oturıp da, a, men hacğa eki kere bardım, üç kere bardım dep motlanmaq yerine, deyler ki, bir kere bardıñmı, yerine ketirdiñmi, Al, zaten eñ birincisi sayıla, böyle, birinci, ondan soñrakiler nafile haclar sayıla, farz olğan birincisi, deyler ki, çaresi olsa, başqalar yanında olğanlara yardım et, yardım et, dey, onıñ endi hacını yerine ketirgenden soñ, onıñ daha ziyade faydası olacağını çoğu alimler bizlerge añlata, muhterem cemaat. Bu yanında farz dedik biz hacnı, hacnıñ farz olduğını bildirdik. Peki, kimge farzdır? Kimge farzdır hac? Kene de bundan keçeyik, er kes özüni da böyle bir tartsın. Tabiy ki, müslüman olmaq, er vaqıt olğanı kibi, aqıllı olmaq, hür olmaq, serbest olmaq. Bunıñ yanında da, tabiy ki, asliy ihtiyaclardan farqlı, böyle, ne demek bu? Hacğa ketecek adam, Em hacğa özün parası, em de qorantasınıñ o ketkeni malde yaşayacağı qadar parası olması kerek, yani, hiç kimseye muhtac olmayacaq, o anda olğanı vaqıt hiç kimseye muhtac olmayacaq qadar parası olması kerek. Ve bunıñ yanında, tabiy ki, hacıñ farz olmasını bilmek kerek ve vaqit meselesini, yani, vaqıt kelgenini bilseñiz, demek ki, o arada bunlar sizge kim bile şartları taşsa, hac farz ola. Bunıñ yanında da hacin bazı böyle şartları bar. Olar da ne? Birincisi, sağlıqlı olmaq. Sağlıqlı olmaq, çünki aytqanım kibi, bayağı böyle qıyın bir ibadet, böyle saqat olğan adamlar, tabiy ki, onı yerine ketirmeleri pek küç bir durum. Bunıñ yanında, tabiy ki, yol ışançlı olmaq, yol güvenligi olmaq, yani bir tehlüke olmaması kerek. Ve Apaylardan alâqalı şartlar bar, aqaylarda o yoq, amma apaylarda bilesiñiz, mahrem degen şey olması kerek. Yani, hanefiy mezhebimiz boyunca böyle bir hadis bar, Hazreti Peyğamberniñ sallallahu aleyhi ve sellemniñ hadisi bar, ne buyura hacnen alâqalı? Dey ki, o hacnen degil, yolculıqnen alâqalı apaylarğa, Eger bir apay üç künde, üç künge ya da üç künden daa ziyade bir yoluçulqa çıqacaq olsa, yanında mahrem sayılğan adamlar olması kerek. Mahrem sayılğan adamlar kimdir? Qısqaca aytqanımız vaqıt, evlenmesi caiz olmağan adamlar. Babasıdır, aqayıdır, kiyevidir, emcesidir, işte bunlar. Bunlar yanında olması kerek, öz başına barması kerek. Onıñ içün hacğa barğanı vaqıt, işte, hanefiy mezhebi boyunca, işte, apaylar da, işte, öz mahremlerini ya da başqa bir yolğa çıqqanları vaqıt, eñ doğrusu, apaylar da o şekilde yanında bir mahremi alıp barması kerek. Bu yanında oquğanım ayet-i kerimede, bazıñız añlağandırsıñızdır, Allahu Taalâ ayta, dey ki, hac belirli aylardır dep buyurıla. Ve bazıları bu sözge elişeler. Ha, işte, belirli bir aylar degendayin siz de bir ayğa onı ne yaptıñız degen böyle yanı-yanı olmaycaq tüşünceler er vaqıt adamları qarıştıracaq, aqılnı qarıştıracaq şeylerni çıqarğan soyları bar. Yoq, ağalarım. Biz, Quranda çoq emirler bar. Amma Quranda Allahu Taalâ bizlerge ne ayta, bütün ibadetlerni Hazreti Peyğamberimizden sallallahu aleyhi ve sellemden körgeniz kibi, oğa itaat etiñiz, öyle yapıñız, dey. Peyğamber nasıl ögretken olsa. Quranda eşe yazılmay. Ve hacnı da Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden, menden körgeniz kibi yapıñız. Dep buyurdı. Ve, aytqanım kibi, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamında bir kere hacnı yerine ketirdi. Oğa elişken soyları oldılar, dediler ki, ya biz daha ziyade yapsaq nasıl olur, degen soylar oldı. Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem açuvlandı. Dedi ki, sizden evelkiler çoq sual sorağanı içün yoq olıp kettiler ve sizge men er yıl desem, sizge qıyınçlıq olur, dep. Buyurdı. Yani, hacnı biz alıp ta ömrümizde bir kere yerine ketirmek kerekmiz. Hacdan soñra alıp saqal ciberme meselesi, e, güzel böyle bir aslında adettir, öyle aytayım. Çünki sunet olmasına rağmen saqal cibermek sunettir, amma ne namaznen, ne hacnen böyle direkt, prâmoy bir bağı yoqtır. Onı da yahşı bir şekilde bilmek kerekmiz. Ve asıl olğan şey, Haci degen adam, endi o yerlerni körgen adam, hacim qabul oldumı, olmadımı degen meseleni tüşüngeni vaqıt baqacaq ki, yaşamında ne avuştı. Hacğa barıp kelgenden soñ anav energiya, anav zaryad ne vaqıtqa qadar yetti, dep, ona baqacaq. Yani kerçekten. Barıp da bir o maneviyatnı yaşağandan soñ eger yaşamında bir avuşıqlar olğan olsa, alıp da itaatqa daha ziyade bir bağlılıq olğan olsa, demek ki, inşallah o hac mebrur, hac-i mebrur sayılır. Hac-i mebrur degen şey nedir? Pek müim bir şeydir. Eger ihlâsnen. Nait hanım kibi ihlasen bir tek Allah rızası içün, kösteriş içün degil, başqa bir şey içün degil, ahı Allah rızası içün yapılğan bir hac olsa, o vaqıt Allahu Taalâ dey ki, o mebrur hacınıñ bir tek qarşılığı bar, o da cennettir, dep buyura. Onıñ içün, muhterem ve aziz cemaat, Allahu Taalâ cümlemizge, O mubarek topraqlarnı, o mubarek yerlerni körmege nasip eylesin inşallah. Kerçekten böyle ömrümiz boyunca taqvanı toplamağa, cıymağa nasip eylesin ve bir kün bizim üzerimizge anav İhram kiyilgeni kibi Böyle kefen kiyilgeni vaqıt biz de o hesapqa, o mahşerge hazır olayıq inşallah. Ve mına bu yıl hacğa ketecek bizim hacılarımızın ve bütün diger hacıların Allahu Teala yapacaqları ibadetlerini qabul-i-maqbul eylesin. Bilesiñiz, sizge bir şey aytayım, bir müjde bereyim. Bir yerden işte adamlar ketkeni vaqıt aslında epimiz, Onlarnıñ da hacına böyle bağlanamız. Böyle bir bağ bar. İnşallah onlar dualar etsinler, Allahu Teala onlarnıñ dualarını qabul etsin, bizleri de dualarında unutmasınlar. İnşallah. Biz de işte qolumızdan kelgeni şekilde özümizni maneviy taraftan hacğa hazırlayıq. Bileyik ki, bu farz bir ibadet ve ne vaqıt bir fırsat çıqsa, ne vaqıt bir çare olsa, o mubarek yerlerni barmağa, körmege tırışayıq. Bu nasiptir, nasiptir. Allah musafir olmaq kerçekten nasip bir işidir. İnşallah, Allahu Teala cümlemizge o yerlerni körmege nasip eylesin, inşallah.